Dobäi ze hunn. Eis alleréischt Invitéen vun deemools, laang ass et hier, ech mengen de Ben hat gesot plus minus 3 Joer, natierlech schwätzen ech vun Asator, den Tolkien Black Metaler vu Lëtzebuerg an jo, Merci dass der iech Zäit geholl huet fir matzemaachen alt erëm. Merci och. Jo, Merci fir fir dass mer dat hei elo kënne maachen. Ëmmer gär an wéi gesot, hei gëtt locker vun der Zong op d'Long oder vun der Long op d'Zong geschwat an dofir gehein ech mol einfach äh, e bësse Fakten eraus, fir dass d'Leit och wëssen, ëm wat et geet. Asator huet virun äh, etlecher Zäit en Album erausgebuet, Weges Visier, an äh, do hate mer eben e bëssen an deem leschte Podcast driwwer geschwat a lo si mer dann erëm haut hei, fir iwwer dat rezenteste Stéck, kann ech et eng EP nennen oder éischter Album? Ech mengen, et ass esou e bëssen tëschent deenen zwee. Äh, mir schwätzen iwwer Den Album, soen ech elo mol einfach, Cuenta Mir Sangua, wat Spuenesch fir verschiddener dobausse kléngt, wou guer keng Anung hunn, ëm wat et hei geet, mee ech hu scho virdrun Tolkien ugeschwat. D'Jonge maache ganz vill Metal mat Tolkien-Thematiken an ech mengen do ass deen Numm zimmlech gutt gefall. Ech hunn och meng Recherche e bësse gemaach an da wollt ech mol direkt froen, also wa meng Iwwersetzungen elo richteg sinn aus dem Elbeschen, ne, da misst dat jo dat éischt Kapitel sinn, wou Der iwwer Gëft oder Poison an deem Sënn. 100 Punkten, alles richteg, ja. Okay, alles gutt. Tipptopp. Ech hunn meng Hausaufgabe gemaach. Wonnerbar. Also do gëtt eng gutt Prüfung dat do. Dat, hu, ech hunn Ech muss soen, ech hunn dat 10 Minutten éier mer dat do elo opgeholl hunn nach merkt, ech muss dat nach sichen. Ah well da géif et jo nach Noldoreg an Sindar ginn, ne? Do kéint ech der manner verdoen. Also elo gi mer ganz knuschteg. An dann nach den Jack's Beach, bon, dat ass erëm eng aner Saach. Mee jo, wéi den Titel et scho verréit, et geet dës Kéier eeben am Verglach zu Wegsvisier, wou nach e bësse méi ja eng aner Stilrichtung hat. Mir sinn awer elo wierklech am an Mittelerde, Middle Earth, äh, Tolkien-Welten ukomm an äh, ech muss mol viraussoen, ech hunn den Album richteg genoss, richteg fies, richteg äh, däischter an et dréit och dee ganzen Tolkien-Charme sou vu Lidd zu Lidd op sech duer.

verabschieden. Wéi a wéi ass dat so zustane komm fir dann ze soen okay mir malo dat ich mengen dat pass ja. einfach so. Dat as sech äh, so komm gewichtcht, datt mer geduecht hunn ja déi Wikinger Thematik déi hues du och iergendwann eng Kéier dräimol ausgelutscht, wann ech dat mol esou ka soen. Ja. An iergendwann enke bass du op engem Punkt ukomm, okay ähm, wat wëlls du do elo nach vun der Mythologie nach e bësse presentéieren mhm. oder wat Do hu mer effe iergendwann enk eis dozou decidéiert gehat, dass mer dann awer méi an eng, ah, an eng aner Richtung ginn. Zu deem Zäitpunkt war et awer éierlech gesot nach net wierklech kloer, dass mer méi an déi Tolkien-Richtung ginn, well deemools war mer an enger anerer Konstellatioun an der Band. Dat heescht, mir hate jo nach zwee aner Memberen, ne, an déi si jo dann Entretemps hunn mir dobäi, dat heescht de Sven ass bäikomm an den Eric ass bäikomm a mir hunn am Fong e ganz neit Konzept gestalt. Dat heescht den Sven ass do e super, en huet e supert Wëssen iwwer d'Tolkien-Welt halt och, ne, an dat wollte mer dann einfach an d'Musek afléisse loossen, ne, well mer einfach no engem neien, jo, no enger neier Thematik gesicht hunn. An d'Idee war deemools schonn, dass mer méi an. ja e bëssen déi déi Post-Rock Elementer mat abréngen a bësse méi moderne also ja moderne Black Metal mat erabréngen an dass mer einfach déi ganz Death Metal Schinn do sou lues dann do ofklénge loossen. Hunn natierlech elo nach bei den Live Set hu mer nach vun dem alen Album hu mer nach den Menschenfleisch mat eriwwer geholl gehat nach. De Menschenfleisch ass jo dann och aus der Tolkien Welt, dee baséiert nämlech och op ja Fir et kuerz ze maachen, An deem Lidd geet jo och dorëms, datt d'Hobbits, datt den déi entfouert ginn vun den, vun den Orks vun Isengard, oder vun den Uruk-hai halt, ne? An jo, u sech ëmschreift d'Lidd dat einfach, ne? Datt déi do op der Flucht sinn virun, an jo, datt déi sech halt eben iwwer Mënschefleesch freeën, och wann se dat emol eng Kéier iergendwou kréien no deenen dräi Deeg, wou se ronderëm gewandert sinn. an ja. nëmmen Sténksproutjes hunn. Jo, nee, also dat äh, ass u sech dann ass déi Idee komm gewiescht, fir dann effektiv do méi an déi Richtung ze goen. Dat heescht, wou den Sven bis bäikomm ass, huet hien dann och Texter dozou geschriwwen. Hien huet och vu verschidde Lidder huet hien Texter och ëmgeschriwwe gehat, vu Lidder, déi nimools opgeholl gi sinn, déi Ah, okay. net op der Wikwiese drop sinn. Ähm, dat heescht, do hu mer nach ëmmer fräi Hand gehat, fir dann, dat bëssen ëmzeschreiwen, bëssen ëmzeänneren alles, ne? An jo, an ech mengen, wéi gesot, do hu mer wierklech e gudde Choix gemaach, well d'Thematik geet do net aus, ne Sven? Oh Mann, ne. Jo, et huet sech also weider da sou, wéi ech virun zwee, dräi Joer, zwee Joer, dat weess ech net, dobäi komm sinn, sou zwee, dräi Joer hat ech och, jo, jo, jo, jo, do war jo dann Asator. War halt an och liicht bekannt dofir, datt d'Thematik halt Wikinger waren, mat kuerzen Ausflich och an virun allem déi ganz Herr der Ringe Geschichten. An well ech selwer awer net immens staark an der Wikinger Mythologie sinn an deelweis och mat den Titele esouguer vun den ale Saachen net vill ufänke konnt, hunn ech mer geduecht, hei komm, ech probéiere mol ze froe fir fir eng aner Thematik unzeschneiden, wou ech mech besser auskennen, well wann ech mech wuel fillen, dann ass et och vill méi einfach fir Texter ze schreiwen. An esou huet sech dat dann erginn, datt ech mol eng Keuer konnt mäin Geek-Wësse benotzen, fir dann och zu eppes. héigerem bäizedroen. Ech fannen ech fannen dat gutt, dass du dat eleng als ech meng du hues fir dunn äh, Wikinger Mythologie lo ugeschwat äh, ja an oder fir mir Dir zweet dat ugeschwat jeden vun enke ginn d'Ideen aus an ech fannen an ech meng Dir zwee gitt mer recht a vill Leit dobaussen och also deet mer léi méi toll ginn ass ass seng egen Mythologie déi ganz Jo, äh, genau. Geschichten dat äh, dat ass esou äh, brillant an esou extrem detailléiert geschriwwen, dass et sech eben als soi-disant reell äh, ugefillt huet zu irgendeinem Zeitpunkt an dann no, no. Genau. fing einfach sich damit zu identifizieren also ich mengen ich mengen wann das Wellen nicht mehr ging es dazu setzen wir hätten nur Stunden lang zu diskutieren sie selber einen großen Tolkien Nerd so nicht mal einfach so äh, vielleicht nicht so krass wie das Sven, aber ja, das gesehen wir, das gesehen wir. Äh, ja. immer gerne über so Absolut ech verléieren mech och on, onmoosseg gär Stonne laang an deene Saachen. Ech weess déi aner zwee vun eis war de Pit huet bëssen den Ekel mëttlerweil, well ech déck oft iwwer soss näischt anescht ass schwätzen. bekannt fir. Ja, ja, ja. An äh, mé ja, dat ass äh, so eng Saach niewebäi. Nee, interessant awer, dass, dass sech eben mam, mat dem Kommen vum Sven äh, sech dat Ganze gedréint huet.

Tolkien-Texter also Musekstexter ze schreiwen, wieke dass Dir schon awer souvill Material hues, wéi lo zum Beispill einfach aus dem aus der Fieder eraus eppes iwwer den Doud, wou och schon eng Millioune Mol besonge ginn ass? Et ass fir mech op alle Fall definitiv méi einfach, well ah, wéi soll ech dat soen, et, et fält e gewëssenen Drock ewech, well et sengt Dir jo iwwer eppes, wat schonn existéiert mhm. a wat och äh, noliesbar ass, a wann en e bëssen un dat hält, wat schonn existéiert vun Texter, dann huet en an sech keen Drock, dass et méi so eppes sech ziel lo eng Geschicht. Mhm. Ähm, fir Drun hunn ech jo bei äh, anere Bands gesungen an do hunn ech Texter dann noch fräi raus. geschriwwen an dat war ëmmer e relativ laangen a quälende Prozess, well ech ëmmer dorunner ginn, datt ech mer fir d'éischt d'Lidd mol eng Zäitchen ulauschteren. Ech hunn am Ufank och ni Texter, mee bläre sou iergend e Gibberish an de Mikro, fir datt d'Asätz awer mol scho klappen. Da probéieren ech ëmmer anhand vun dem Feeling vum Song. äh, en Text ze fannen. Dat huet war bis lo ëmmer fir mech bësse méi schwiereg. Äh, et war oft dann ass ëm um Kannibalismus gaangen oder kurzen Ausrutscher an Warhammer-Universum, mir dat hat nie Kaber schwanz an mhm. hei fällt man halt viel mir einfach ähm, well ich mein, war schon gesagt gehen du genügt so viel Themen äh, ja. kennen den allein fünf Albe just eng Geschicht füllen ähm, denken mir auch Ech mengen, dass vill Leit guer net bewosst, datt datt Tolkien ebe méi wéi Herr der Ringe ass an datt et a sech Geschichten niewebäi ginn, déi a sech nach e gudde Krack méi laang a méi epesch sinn an och méi komplex. Eleng an och méi komplex, voilà. An ech fannen dofir, also mir wëllen och nach, oder ech, jo, mir wëllen nach och nach eng Zäit laang am éischten Zäitalter bleiwen, well et, fannen ech, en, wéi soll ech soen, en ass fuerchtbar ënnerrepresentéiert. Ech mengen, ja. dass hie lo äh, zwee Zäitalter gëtt am Moment op Amazon äh, mëssha äh, behandelt. War scho richteg. War, war, war freudsche Versprecher. An ähm, dat éischt Zäitalter ass einfach Ah, mir das Metal also da si Geschichten dran da das ja, ja, ja, das bestial passt wirklich auch Wikinger an Tolkien, dat huet sech, den Tolkien huet sech jo staark do och inspiréiere gelooss. Der anglosaxescher Kultur an der. Mythologie eben halt haaptsächlech och. Mee wat eben och ze erwähnen ass, mir si jo net déi éischt Band, déi déi Thematik och opgräift. Ech mengen, et gëtt jo och eng, et ass Summoning, ech mengen, ech weess net, ob dat hatt e Begrëff ass. Natierlech. Déi hu behandelen déi Thematik och ganz vill, awer se sinn aneschters halt, dat ass méi.

Faszinéiert eben vun vun vun hirer Musek halt ne an well dat och sou mystesch riwwer kënnt. Dat ass eppes dat kanns de dann einfach sou schéin roueg do sëtzen, e Whisky dobäi genéissen an einfach déi Musek lauschteren ne. Jo an dech einfach an eng, dat wat vill Leit eben dann oder an deem Fall natierlech och mat mat Bicher maachen, fannen ech geet mat Tolkien Material ëmmer, also ausser natierlech dat op Amazon grad leeft. Äh, äh, dat wär so go plus eng vu enge Fro gewiecht Ech mit dat Hummer lo indirekt beänfert äh, ja. fro, fro froen Ech will just dat den ich werdech will soen och als als treien äh, Tolki äh, Tolkien Repräsentateur ass ja et gesäit absolut köstlich aus so wie Filmer Demols me das ziemlich eidel an das ziemlich äh,

An dorobber fuusst a sech esou zimlech all Problem, deen d'Serie huet. Et kommen nach anerer derbei, wéi wierklech Schauspiller, déi net immens gutt sinn an deelweis och komesch Kostümschoixen. Mee jo, et ass eng Serie, dovunner schwätzt an zéng Joer kee méi. Net positiv op alle Fall. Mee dofir méi e bessere Kostümschoix schonn.

e massiven Androck hannerlos net bei mir mat vielen andere Lei wo ich wees wo do waren an so dat war Schiff fast die Eichke das ich im gesinn hun seitdem de Sven dabei war an dat war an den Erik. Äh, an den Erik ja, pardon, an den Erik an äh, dat huet dat ganzt vielleicht och weil et an der Höhl war nach méi gepuscht mengen Tolkien an Natur dat ass och äh, dat geiert mm. voilà, an ähm, Fir ech mengen, ech soen einfach mol fir ridder aus, Tolkien war nach ni esou gutt vertrueden hei am Land, wéi et aktuell mat Asator ass. Merci. Déi eenzeg Fro, wou ech dozou hunn, an dat ass dat, och well Der haut oder zum Deel zu deem Zäitpunkt, wou mer dat hei elo ophuelen, gëtt et en neie Logo, plus minus Logo, soen ech emol esou? Jo, jo, jo, jein. Also Logo, dat ass éischter esou en. Jo, wéi nennen dat en. E Kürzel. Kürzel, e Waasserechen. Also sou eng, ech mengen se hu aner Bands, ech huele mer einfach als Beispill Dreadnought, huet jo och hiren D als Kürzel, als dee kriss de als Pins, deen hu se op der Bühn opgehaangen iwwer d'Verstäerkeren oder esou. An do war eben d'Idee fir, datt mer, also mir haten d'Idee u sech eist Bühnebild nach e bësse méi ze pushen an. Et ass awer net ëmmer méiglech zum Beispill fir hanne laanscht en Déngen opzehänken, en Drapeau halt, ne, wou, wou, well oft hues de dann, jo, an eisen Déngen ass relativ kleng geroden, ne, deen ass gutt fir a esou enger mëttelgrousser Bühn an engem Café oder esou, mee jo, ech weess net, also en ass, en ass relativ kleng ausgefall an ech fannen einfach mat, mat, mat esou Wa mer dat un Aaches presentéieren, mir haten elo d'Idee, dass mer dann den, den A, dass, also eis, dass u sech en A eisen neien, eisen neien Déngen, eis neie Symbol, dass mer dat nach e bësse méi op der Bühn presentéieren. Dat gesäit een zum Beispill och elo de Samsden um, op der Kartenrelease. Do gesäit een nach e bëssen, dass mer eis Bühn dann nach e bësse geännert hunn. Ech fannen dat gutt. Ech menge wann de ganzen Image muss jo dann awer och, also. Gëtt ugepasst an ech mengen d'Kostümer passe schonn eent eent zu eent wéi d'Fauscht op d'A fir dat Thema do. Wann Dir dann nach e bëssen esou do feinwerkele geet mat esou Klengegkeeten, ech fannen dat huet ëmmer esou de Detail, dat huet ëmmer Stil an dat dat fannen ech absolut gutt an dat muss och sinn. Jo, jo, esou detailverléift, dat si mer op alle Fall, ne? Ech mengen, dass villes elo vun deem, wat mir zum Beispill elo eeben bei eiser Live-Show hunn vu Material ass och, Selwer gemaach, also selwer zesumme gebaut haten mer. Also souguer eis Kostümer, mir hate se zwar bestallt an et war méi sou néi wéi jéi. Bestellt ni op Wish. Genau. Jo, da schreiwen ech direkt. Dofir hu mer do nach missen iwwerall e bëssen nohëllefen, also esou dass dat dann awer cool ausgesäit, ne? Dat heescht, dass dat dann alles awer. representabel ass ne jo an dann eben mat mat mat de ganze Liichteffekter op der Bühn da kënnt dat richteg flott riwwer. Dat wäert ech e Samsden dann nach eng Kéier gesinn. Also ech sinn op jiddefalls dobäi, do kann ee sech jo dann och gäre mol e Béierche gënnen. Looss eis mol zeréck, also ech kënn mol nach eng Kéier mei den Titel vum Album Quenta Mir, Sangwa eben.

Ech, äh, ech, ma- ech ma meng Aufgabe gell also och wann et kurz fir drun ass mir das egal das das den das de Grund den äh, den Inhalt wo zielt mee de Cover ass ass richtig gut gelungen richtig eben deichter per schwarz an Mhm. mm. so wie Gëft dann eben noch ass mee wieso grad domat ufänken ich meng Sven hat du gesot äh, viel Leit sinn sich net bewusst wat alles am éischten Zäitalter, wat jo eent vu ganz villen ass, virdru goufen goufen et der nach an dono äh, ja. ganz koup. so, wieso ausgerechnet fänke mer mat der Thematik Gëft un? Ähm, Maja, das ja an sech so op denen äh, die drei Personnagen oder Kreature, wie du wëlls, äh, op der äh, um CD-Cover, si jo alleguer e bësse méi oder manner vun enger gewëssener Aart Gëft betraff oder ähm, ginn eng gewëssen Aart vu Gëft of. Ja. Ähm, de Fäan och, ähm, lo ouni ze vill an Detail ze goen, mee ass an sech esou zimmlech fir de Misär vun all den Elf Alben dono nach zoustänneg, ja. äh, deen an sech vum Gëft vun der Vun der Gier a vun der Houfregkeet, also esou déi. A vun der Revanche dann och. Vun der Revanche herno och nach duerchzunn an huet, hien ass jo, d'Konsequenzen aus deem, wat hie mécht, si wansinneg. An dann ass de Morgoth, wat jo dann platt gesot de Chef vum Sauron ass, gëtt jo renker kuerz bei Amazon erwähnt, Ähm, deen ass an sech deen, deen dat ganzt Gëft ähm, verbreet, also deen ass vun alle un allem Schold, wat irgendwéi an, an, an irgendenger Buchsäit niedergeschrieben ass. Ja. An dann eben äh, dun Goliant, äh, wo schon man net op deng Frau de Mann ass mech mein, dat identifizeiert alles. Dat eng Spann. Ähm, dat eng Spann voilà. ähm, alles. huet jo méi e banale Grond, firwat ee si mat Gëft a Verbindung bréngt, an zwar huet se jo dann déi zwee Beem, déi deemools fir d'Luucht op Mittelerde zoustänneg waren, vergëft. An do hu mer dann d'Thematik dräimol vum Gëft. An dofir huet dat esou zesummefaassend relativ gutt geklappt, ouni datt et elo direkt e Konzeptalbum huet misse sinn, wou d'Lidder noenee kommen, wéi se am Buch niddergeschriwwen sinn.

Ech sinn dat lo net siche gär, mee ech mengen, datt déi véiert oder fënneft, do kann de Sven mech vläit elo korrigéieren. Ah, nee, esou genau, also. Okay. Ech weess emol, déi éischt zwou kann ech der lo net beim Numm. Dach, dat ass eng Unter den tausend Sternen, eng Schlacht. Déi éischt zwou si meng ech relativ positiv. An da geet et lues a lues biergof. Do ass dann déi vun, wou s de elo geschwat has, wou jo de Glaurung fir d'éischt gär aus senger klenger Höhlche kënnt an, oder nee, net fir d'éischt, mee fir d'zweet. An dann. a sech déi ganz gréng Ebenen do jo nidderbrennt, déi dann an V geleet gëtt. An do ass dann nach d'Schlacht vun den ungezählten Tränen. Jo, dat ass, mengen ech, mat déi schlëmmst fir d'Elben. Dat ass déi schlëmmst, jo. Do gouf et eng grujeleg an d'Këscht. Do ass just nach, mengen ech, duerno Gondolin do an da war et dat, oder? Jo, jo, jo, jo. Dovunner hu se ganz laang gebraucht, fir sech ze erhuelen. Ja, dat ass och elo, elo wous du sees, dat kënnt mer elo spontan an de Kapp, ganz laang gebraucht fir sech ze erhuelen. Ech mengen wat wat an deem Kontext da erëm och mega interessant ass, wou Iech an anere Bands déi Tolkien thematiséieren ëmmer ganz vill Fräiraum léisst, dat ass d'Zäiten. an dëser Welt, dat ass net äh, wees du, so een, zwee Joer, dat sinn honnerte vu Jore Schlacht. Keng Ahnung wéi laang genau, du pass ja. einfach mal 1000 Joer guer näicht oder ganz vill dat an ech fanen dat och so interessant, dass den Tolkien dat so geschrieben huet, dass du da du, du es guer kein Zäit also guer ke richtig nee, nee, nee. Welt, dat gëtt eben, wie gesot äh, Rings of Power gëtt dat halt den doudestouss ja. ich mengt dass ja. ähm, allg schon d'Belagerung vum Ech soen d'Wuert wahrscheinlech elo falsch, Zo, Zoron, Grum, dem Morgoth sengen dräi Tiermercher do, Dann war dat Zoron, ech do, Grim. Di Xelar ech do. Ähm, déi dauert jo schonn e puer honnert Joer, Ja, ja, ja, eleng ja. schonn déi Belagerung an ähm, ja, dat ass scho cool. Ähm, Dat ass, dat ass schon- geil, ja. Ja, ja. An, ähm, Dann bei dat lescht Lidd an Verglees ech mengen duerch no geschwaart, dat ass dat wat bleift wann de Glaurung an de Rescht fäerdeg sinn. Prinzipiell ja. näischt méi do kann näischt méi wuessen. nee. Wat man dann och am Lidd ähm, probéiert hunn thematesch och äh, so riwer ze bréngen. Den Ufang ass jo éischt da en äh, ass net schéin, méi en ass relativ harmonesch, rockeg. Äh, ja. ja. An ähm, dann, wat Lidd méi laang dauert, wat et méi. Gëtt einfach méi eekleg an grenzt herno jo och an debilem Wahnsinn e bëssen mat deem richteg gäile Schlussriff an ech wou ech probéieren e bëssen méi aus mer rauszegoen, soe mer mol esou, an esou gi mer an sech mat ville Lidder, also vill Lidder, mat probéiere mer un all Lidd erunzegoen, datt dat Ganzt textlech an musikalesch och ofgestëmmt ass. Genau. An alles, all déi, déi, déi Songs, déi passen am Fong och nëmme sou hannereneen, well dat ass, well dat war en, en Konzept halt ass, ne? Musikalesch, jo. Jo. Jo. Jo, also ech mengen, du hat net Recht, well ech, wéi ech et elo gelauschtert hunn, ech di mer ganz oft schwéier an geet net ganz vill Alben, wou s de muss vu vir bis hanne lauschteren, mee dat hei, Ergëtt besser Sënn, wann s de Quentin Myrsangoa vun Ufank bis Schluss lauschters. Iergendwéi, a wann s de dann natierlech däin e bësse kucks textlech, wat leeft an dann, wéi se heeschen, dann ok, dat muss esou, dat misst och esou live sinn. Ech mol, wann s de elo gings den ganzen Album live presentéieren, esou wéi en do ass, da misst dat och an där Reihenfolg sinn. Soen ech lo mol sou raus. Jo, am Moment ass do nach einfach, well net esou vill Lidder sinn. Do muss een natierlech iergendwann elo spéitst bei der zweeter EP, LP, wat och ëmmer, DVD, muss ee kucken, datt een do sech decidéiert, ob ee sech e bësse wëll selwer fesselen un do an dann dat ganzt Konzept iwwert alles stellt, datt et muss iergendwéi passen oder ob ee seet, jo, mir ginn dann awer dru réckelen. Ähm, dass halt, also ech hat schon, äh, awer schon eng Jett Joren hier, mat, äh, dat war nach Elitist Dead Squad, do hat mer eng CD ugefaangen, wou ech an sech déi 7 Todsünden, ähm, wollt behandelen, wou ech awer da ganz séier gemierkt huet, datt ee sech do onnéideg Grenze setzt, ähm, och thematesch. An da muss d'Musek jo dann och iergendwéi passen bei dat, wat grad ass, ne? Dës, dë. Ulla hat mer zwar, déi war, dat war méi en träegt Lidd, dann hat mer Ira, dat war méi e rosent Lidd, mee dat wëll ech hei e bësse vermeiden, datt ee sech do och ze vill en, ze vill en engt Korsett undeet. Kënnt vläicht iergendwann a ferner Zukunft, wann een enker esou eppes, weess net, wéi Beren a Lucien an eng Albumform probéiert ze.

Dann kënne mer un neie Songs schaffen fir d'nächst Joer. Bah souwisou, wann dat hei elo ausgestraalt gëtt, dann hu mer souwisou schonn en neie Song gespillt. Dofir ass dat jo dann elo kee Spoiler. Wierklech net, nee. Dann kann ech dat jo roueg soen. Dat ass dann och deen éischte Song, deen tatsächlech. voll a ganz op der Mëscht vun deem neie Line-Up gewuess ass, dat heescht wou dann och den Eric vill Influence, wéi franséisch, vill Afloss, voilà, vill Afloss mat era bruecht huet. wéi een jo an d'Lidder kann zesumme also déi eenzel Riffs eben zesumme schrauwen oder jo vun der vu senger Bassline déi ass och richteg gutt ne also jo jo dat héiers du gutt eraus gell also deen huet jo richteg gutt Iddien wat mer do kënnen wéi mer d'Lidder kënnen zesummen hänken oder jo dass mer se schéin ofrënne kënnen ne de Feinschliff den Eric ass de Feinschliff ne ne hien ass de Feinschliff hien ass.

Bühneperformances, dat geet vill méi nach an d'Atmosphär eran wéi virdrun. Wéi war do d'Reflexioune vun de Fans a vun de Kolleegen an esou? Also dat wat ech bis elo héieren hunn, se war ganz positiv déi Reaktiounen. Also et ass eng grouss Iwwerraschung och gewiescht, ne, datt dat op eemol esou changéiert huet och. Wat heescht grouss Iwwerraschung, datt et war einfach op eemol esou wow. dass dat esou e grousse Changement op eemol war, dass dat ganz aneschters eben eriwwerkomm ass a presentéiert ginn ass. An jo. Do muss een natierlech awer och soen, datt et elo net onbedéngt, also e positive Changement kléngt, fannen ech, e bëssen ongerecht zu deem ale Line-up, well. Jo, dat ganz kloer. Ech mengen, den ale Line-up, deen natierlech, mir hunn. De Fred an d'Tun hunn jo awer och hire Stempel där ganzer Saach opgedréckt. Natierlech. Si sinn alt en anert Kapitel. Dat neit Kapitel ass halt dann déi akt, dat aktuellt Kapitel. Dat mécht Sënn, ne? An voilà, dat gi, ginn awer och bestëmmt Leit, déi elo soen, oh, dat aalt huet mer awer besser gefall, dat war e bësse méi strukturéiert vläicht oder dat war méi straight, méi dreckeg. Mee dat ass, do huet jo jidderee säi Recht. Ech soen, dat dat war eng, dat war eben halt eng ganz anert, en ganz anert Kapitel halt, ne. Dat war eng ganz aner Zäit, wann ech kuck. Dat ass elo ettlech Joer hier, ne, kënnt nach. Jo, mee wann ech kucken, ech menge wa jo nach méi wäit zréckginn, ne, ech meng déi Zäit, wou den, den Rol dobäi war an oben und Linda, ne, wat fir d'Flütt gespillt huet, dat war jo nach eppes ganz anesches, ne. An dat war jo schonn deemools de Schrëtt vun do eben. Op wou dann de Fred an den Tun dobäi komm sinn, dat war och schonn e grousse Changement, dat well d'Lidder jo da rëm ganz aneschters geklongen hunn, respektiv et si rëm ganz nei Lidder entstanen och ne oder eben al Kamelle sinn dann eng Kéier nei opgeaarbecht ginn och ne. Also jo dat. Lo ass et esou e Kommen a Goen esou vun eng Well, déi halt kënnt a geet esou. Da soen ech emol, ass dat och am Allgemengen, also dass, dass näi, dass näischt Festgeschriwwenes, dass Nee, et ass eng dass eng gesond Evolutioun. Entwécklung Dat permanent, eenzeg, wat ja. bis ëmmer bliwwen ass, ass halt den, den Numm halt, ne. Dat, Ja. dat ass u sech ëmmer straight bliwwe gewiescht, mee och eben, also et erkennen nach ganz kloer ëmmer erëm Elementer an eisen neie Songs. Dass mer eben Asator sinn, ech mengen et sinn ëmmer ganz kloer déi type, also esou typesch Asator-lasteg Riffs dran, déi dann esou en Wiedererkennungswäert hunn, wann ech elo einfach esou kéint soen, also. Ass richteg, jo, ënnerschreiwen ech och direkt. Dat héiert sech gutt eraus, also den, wéi s du de beschreiwes, beschriwwen hues Ben, deen, deen. Déi Touche Asator, déi ass bal iwwerall dran. Déi bleift ëmmer bestoen. Déi bleift dran, voilà. Mä et ass awer nach zum Beispill vill, d'Häre hunn nach vill Influence, wat ass mat lass, wat schwätzen ech esou, vill Afloss. Zum Beispill, ech sinn net super déif an deem Thema dra vum Death Metal a Viking Death Metal, mä Amon Amarth héiert een zum Beispill nach ëmmer relativ. äh, ja, die all Sachen gut plazeweis raus sie sind halt lo äh, alles e bisschen entwickelt nach mal du bist mi ähm, black metal ähm, ähm, me ja de Ker de Ker se halle bliffen an schmeng dat so net schlecht ja dat äh, das da so se staat wat wat du im zielelt hun das hat Trotzdem ëmmer nach déi selwecht Band bleift haut nach. Mä wéi de Rossi elo scho sot, de Feedback war allgemeng positiv. Et muss een sech natierlech och d'Fro stellen, jo, deen negative Feedback kritt ee vläicht och einfach net gesot. Dat kann ëmmer sinn. Ech menge mir sinn och net onugräifbar. Ech verstinn zum Beispill, wa Leit soen, Är Lidder sinn ze laang ginn oder Är Bühnenshow ass ze däischter ginn, firwat schwätzt Dir net méi mat eis? Wou ass d'Liichtegkeet hin? Do, dat ass jo ëmmer Affaire de goût. Ähm, ka sinn, datt mer e puer Fans bäigewonnen hunn, kann awer och sinn, datt mer der e puer verluer hunn, mä dat ass jo absolut ok. Ja. Ähm, dat kennt Dir vu sel vu sech selwer och. Äh, als Beispill déi nei äh, Swallow the Sun CD, déi huet mech zum Beispill e bësse verluer, déi ass mer ze poppeg. Ja. Do sinn awer lo aner Leit, déi soen, ah, dat gefält mir awer lo erëm vill besser. Ne? Also, das ist eh Ja, ja, Beispiel ja. dofir. Ja, dat, dat hues de mengen ech bei allem, egal wat de mëss, egal dat Ja. ja. Form vu Konscht. Den enge gefällt et besser, du wie du, wie du grad gesot hues, du gewënns Leit bei oder gi Leit fort, mee dat gehéiert dat gehéiert zum Prozess dozou mengen ech ne. Richtig. Mhm. Ähm, Dann hunn ech nach eng Fro, mee ech mengen, du hues déi huet dat an zwee elo schonn e bëssen detailléiert, dass fir do elo e Lidd kënnt, en unreleased Lidd, wat dann vläicht, an elo muss ech alt erëm mäin Nerd-Brëll undoen, ob der vläicht, dann ass de Nemi Quenta Miri, mee Quenta Atta misst dat jo da sinn, vläicht och net, ech weess net, dat wär jo dann den zweet Kapitel. Dach, dat géif Sënn maachen, dat esou géif heeschen. Den Titel natierlech, wat dono kënnt, dat ergëtt sech. Voilà, dat bleift nach mol an de Stäre stoen. Ähm, mee et kann e jo dann sonch mo secher dorop hinauslafen, dats do eppes an dem an der selwechter Stilform, dat se Tolkien ass, där si mer eis eens. Dat wäert zimmlech sécher sinn, ausser ech gi elo muer vun engem Bus iwwerrannt. Ech wënschen der dat net kengem. Nee. Da muss mer mer séier e bësse vun denger Stëmm ophuelen. A woubäi, d'Texter si jo do a sech, déi muss de just erausschreiwen. Nee, mee also do wäert eppes kommen. Ech mengen, dat ass keng, do brauche mer elo kee Geheimnis draus maachen. Et wäert och net méi esou laang dauere wéi elo vu Vegvisir op déi nei. Do sinn a sech, also mir hu jo a schonn sech mat dem Lidd Un Goliant hu mer souwisou schonn eent, wat mer vun Ufank un live spillen, wat net op CD-Form iwwerhaapt existéiert. Déi streng geholl hu mer elo schonn zwee Lidder. An domadder si mer schonn an der, wann ee elo kuckt, wéi laang eis Alben bis elo daueren, oder LPen, wéi een et och elo nennt, si mer u sech scho bal an der Hallschent erëm fir eng nei. Wat elo ofzewaarden ass. Kee Stress, um Gotts Wëllen. Wéi? Ech sot, kee Stress, ne, also hat der elo keen Drock, well ech elo eppes gesot hunn. Nee, nee, mee da, ok, Moment, ech muss fort, ech ginn eppes ophuelen. Nee. Dat ergëtt sech. Also mir sinn am Moment op esou engem, a esou enger gudder Richtung, kreativ och. Mir hu keng kreativ Blockaden am Moment. Dat wäert, dat wäert schonn iergendwann passéieren. Genau. Also ech mengen, mir hunn ëmmer, mir hunn ëmmer genuch, woumat mir kënne schaffen a fäerdeg schreiwen. Also, a wéi gesot, et kënnt jo elo Wanterzäit an do hu mer genuch Zäit fir un dem ze schaffen och. Dat klingt, äh, dat klingt ziemlich äh, vielverspriechend, muss ich so. Ähm, also ich ging mal och nach eng Käier fir die Leiit dobaussen äh, ganz stark uroden äh, sech ähm, dee Asator net kennen, äh, sech dat ganz mol ulauschten ze goen, dat heech och die al Sache, mir dann a och déi nei äh, die nei Scheif Quentin mir Sangwa, wou ähm, Mech perséinlech well ech eben gär déi post-atmosphäresch Black and, äh, Black and Metal Saachen mega gären hunn. Also mech huet se ganz ganz ganz ganz positiv iwwer iwwerrascht. An ähm, ech ging un dëser Stell well ech menge mir sinn lo schonn duerch äh, ging ech nach eng Kéier Asator e grousse Merci soen Iech zwee, äh, datt Dir Iech haut Zäit geholl hutt. An ech denken dat dat nächst, den nächsten Album wat och ëmmer et gëtt, äh, da sot der mer Bescheed an da maache mer dat visuell, esou wéi mer dat schonn ugekënnegt hunn. Da bréngen ech puer Kaarte mat och aus dem Atlas vun Tolkien Atlas, deen ech just jidderengem kann uroden, wann en de Silmarillion tatsächlech eng Kéier wëll an Ugrëff huelen, well soss gëtt dat näischt. Mat der Kroun un, ne? Vläicht nach e klenge Fun Fact zum Schluss. Absolut! Dat dat neit Lidd, wat dann elo gespillt ginn ass, wann Der dat do lauschtert, dat wäert warscheinlech Unfuglir heeschen. An zwar am Fong just fir d'Leit aus der Grupp rosen ze maachen, well mer hu jo schonn en Unfuglidd a si struggele schonn ëmmer, fir iwwerhaapt ze verhalen, wéi d'Titele sinn. An Unfuglir ass, ass a sech, huet eppes. Guer näischt mat Anfang Glidd ze dinn, mee et ass deen aneren Numm fir dem Morgoth säi Schoussmippchen. An ech mengen, ech wäert dat genau esou och op d'CD als Titel setzen, just fir Confusion ze stëften. Fannen ech gutt. No? Dat nennen ech emol en zolitte Fun Fact. Voilà. Wuel verdéngt. Mee jo, nach eng Kéier, wéi gesot, grousse Merci un Iech zwee fir Är Zäit. Merci un dech. Jo, merci dir. Ëmmer gären, Dir sidd ëmmer wëllkomm hei. Ech mengen, Dir waart eis éischt, dann vläit sidd Der och déi allerlescht, wou mer wäerten hei huelen, éier mer ganz zoumaachen. Ech weess ah, net. Ech prophezeien dat lo. Mm, nee, oh, nach, nach si mer hei. Mee wann der kritt, da si Dir déi éischt, wou gewuer ginn. Ma mat ah, An domat ähm, Jo nach eng Kéier grousse Merci an Iech dobaussen och Merci fir d'Nolauschteren. Gitt, lauschtert Iech alles och un a mir héieren eis geschwënn hei erëm zeréck bei Kaméidi. Merci un de Ben an de Sven a bis geschwënn. Jo, schéinen Owend. Ciao. Schéinen Owend. Äddi. Ciao.